Mwebare. Naanye ndi Father Deus Derrick Twesigyomwe Ekikondajojo. Nimureeba egi eka ni mpango. N'ahabw'ekyo aba boona n'abaana bangye. Hariho na bariya abaana bangye abandi abashutami hariya abo babiri. Ahabw'okuba boona nibanyeta taata. So mbwenu nanshemereire ngu mpendere ahabw'okusiima. Nitwenda kubasiima nk'eka. imwe banywani baitu ahabw'ebirungi ebi mutukoreire. Nitwenda kubasiima imwe banywani baitu mwena. Nitwenda kubasiima abanyamikago. Nitwenda kubasiima abu turikukora nabo. Nitwenda kusiima abatutwereire omuri bara kimwe kyona. Nitwenda kusiima abeebembeire enkiiko z'okutebeekanisa omukoro ogu. Twenda tusiime abakozi boona boona boona abakozire emirimo na hati abakiriyo nibakora. Itwe nk'eka nitusiima service providers aba batuheerize obuheereza bwabo, aba tentisi, ab'entebe. Nitwenda kusiima munonga ahabwa public address system kandi nanyenda ngu mukimanye ngu egi system n'ey'eka. abaakubaasa kuba nimwenda obuheereza bwaitu, nimwija kuhikiirira eka ya Kanyankore Alex hamwe na Lilian. Mwimutsye emikono babareebe. Mwahikiirira abo ebyoma nibabareetera, reero nimugamba kurungi. Nitwenda kubasiima munonga ahabw'okutuheereza obuheereza obu. Nitwenda kusiima abaakiteekyera eby'okurya. Nitwenda kusiima abo abaakora decorations, Agnes ari aha owaabakuriire ekitongore ekyo na sisita. Mwaba nimubenda, esimu zaabo ziriho nimwija kubareeba nabo babakorere omurimo ogwo. Nitwenda kusiima abanyabuzaare baitu boona boona boona tinaabataa kagegyena ahabw'okukwatanisa naitwe nk'ab'eka kandi nk'abanyabuzaare kandi nka banywani baitu. Haza omukoro ogu gukashemera. Nitwenda kusiima abasaserdoti boona. Kwonka omu muringo gw'omutaano nitwenda kusiima Father Emmanuel owakiteeranira aha nk'eka kandi webare kwikiriza okuba omu. Ahabw'okuba ago amaraka nigaija kugumaho waaba wagyenzire. Kwonka ebigambo byawe biri birungi munonga kandi by'okwombeka kandi nitubikusiimira. Nyenda kusiima Father Richard Ainebyona. Faaza ogwo nitukora ahamwe aha dayisiizi. Nyowe ndi Pastoral Coordinator kandi we n'omuhika na ni ni Assistant Treasurer ninga shi omuhwezi w'omuhanika kandi anyambire kihango munonga omu kutebeekanisa. Ahabaire naagira ati naaza naashangayo obuhunga naanyenzayo tubwihayo hamwe. Ahi twareeba ente tuziirukaho hamwe, eze zika nangwa zikabanza zaabura ezangye naazikingira n'omu kiraasi. Nyowe zangye tizirabuzire Father kwonka tukozire hamwe kandi webare munonga okuba naitwe aha. Ninyenda kusiima Father Alex kandi omuriiwe nsiimiramu bwana mukuru na Parish yoona ahabw'okuba naitwe omu ntebekanisa zoona n'okureeba ngu twahika aha eizooba eri nk'oku ryaba nikwo okwe. hoona niinyenda kugumizamu kusiima. Madamu Alice Rushure Kawu wa Isingiro District baaba bakusiimire, kwonka nimukimanya kurungi ngu omuhanda ogu kuruga hariya aha w'Omwami Kapere kuhikira Kimwoku gubaire gutakurabwa, nimwo mwenka nimukyemanyira, kwonka ku naamwetuuriire yaagira oku yaanyanguhiza kandi yaanyanguhira. nka munywani waitu kandi munywani w'eka na mutaahi we Grace Kyobutungi oku baaruga Kiruhura, yaatuheereza kya turakita ekyarabiremu kikatereezamu ahabw'abagyenyi kugira ngu bahike aha kurungi. N'obu bari hamwe batangire kugira ngu Rauben kuri atarikozire babaire nibamwima akaruuru, Rauben tiwe arikozire. Ni kaahu kaahu bakuteerera omu ngaro. Kandi ahabw'okurabira omuriiwe kwonka tikugira, mbwenu akaruuru muteerere nyowe ahabw'okuba. Niinye nkozire oruguuto. Niinyenda kusiima abaakwaya nabo barebe baagyenzire ahabw'okuba eki mwakora n'eky'omutaano kandi ngaruka nkasiima n'abo abakyara ba Mucwa ahabw'okutubeeraho na munonga okuba na maama ahabw'okuba maama obwire obwingi abaire naabaihamu ebiteekateeko mumukwasa n'ebidoomora birikuhika nka magana abiri by'obushera ebi yaasigitsire. N'ahabw'okugira ngu mubaire mumwine. Mbwenu abakyara mwe bari munonga, n'obu nkuba ndimbarira nibakira kuba nibanzaanisa n'abakyara ba Mucyo ngu reeba abakyara baawe baarabaho. Tinkumanya yaaba nyine abakyara bangahi. Nyenda kusiima abanyaadiini abari aha. Abanyaadiini na munonga abu nkutuura nabo omu Administration Nyamitanga, obundi nibaba nibandeeba naaruga nka kunu ngyenda nk'amaisho goona, gampwire omu nanka ngagunwire nindanzya kubi, mbwenu hati mwareeba ahabwaki mbaire nimba obundi ntakubaha bwire, n'ahabw'okugira ngu mbaire nyine bingi kwonka egyo eka embeereireho kandi twabisindika kumwe ekintu kyagyenda kurungi. Niinyenda kusiima Organizing Committee eya Mbarira, ebaire neebemererwa JB Nahwerwaho Susan. JB nooshusha oti yaagyenda ahabw'okuba hariho omuntu owaaba naija omu mbaga kunu yaatunga accident, hariya omu kashansha waaba nooshuma za nirwo emangwe ni nkaha okwe. Ningira yaahabira nk'okwe haza tiyaaba kurungi nambwenu n'ou yaaba aine tubashabire ahabw'okuba baabairukangize omu irwariro erya Mayanja. Kwonka noshusha oti baabakurata na Didas tinkumureeba na n'omushomesa Tadeo Mwongyera ningira nikwo tiimu yaagyenda kugira oku baabahwera kwonka at least bakiriho kurungi. obu baahikire omu mikono y'abashaho. Mbwenu mwena ninyenda kusiima. Nyenda kusiima omushomesa omushomesa w'ekereziya owaaha. Deus ari nkahi? Babigumira. Ningira yaabigumira kiri oku abigumiire. Ari nkahi? Mushomesa ruga yaaha weza nkwebaze gye abantu bakureebe. Ogwo omushomesa ori emanzi. Tinkumanya yaaba n'ahabw'okugira ngu ori Deusidedite noomanya itwe nitukira kuba turi emanzi munonga, tugumira baingi, tuba ba babigumira. Kwonka twesiga omwe ngu tukaagira ki? Tukaabiraho. Mwebare omushomesa kutubeeraho enteekateeka zoona n'entebeekanisa obaire naitwe kandi mazima nitukusiima twihire aha mutima. Kandi mbwenu naiwe ku oraabe waagizire embaga otwete ahabw'okuba oku muri aha mwena mwakiteera eibanja kandi mwotsire nimukiteera eibanja. Kwonka nitwija kugyezaho kureeba ngu ahi tukubaasa, imwe abantu aba mubareebe naimwe mwereebe, ahi tukubaasa abantu aba nitwija kubashashura. Ka mpendere ahabw'okuba naagamba bingi. Mpendere n'okwongyera kubasiima mwena na n'okubendeza gye ngu ahi muraabe nimugarukayo, mugarukeyo kurungi abakuza kuraara nimwija kuturaarira, turaare nitugaaniira nitushoma Akasingye Maria ahabw'okuba egi eka n'ey'ediini. Tubaasa obutateera bidongo kwonka oreebe twatandika kusimba amaju twaranzya ahaiguru za Kamukungu nikwo tumanyiire oreebe eshaaha mwenda mwaba mwabyamaho twimuke tutandike nimuzaagumisiriza nk'ababyazi b'ebinyoobwa kwonka tushemereirwe kandi turi hamwe naimwe kandi omuri byona nitubakunda munonga. Father Abednego naninkushaba ngu oyemerere n'abazaire baawe ahabw'okuba n'ekintu kirungi. okumanya abazaire b'abagore baitu kandi na n'abasaaserdooti abari aha. Father Abednego niwe akunkurataho omu busaaserdooti, abazaire be bari aho, Mwami Samwiri n'omukyara we, kandi turi kumwe. Tukamanyana kare, twaguma turi kumwe. Mureke tugumizemu. Reka nka ba Father tukakombeere tukaite. Ba Father abandi nabo bagire bata? Twineho na n'abaseminario. Na ah, na- abaasa naribaasa egidiyo rahi. Hati ogu egidiyo niwe akuratiire faaza ogu. Mbwenu nawe omushabire ari omu butumwa obw'omwaka omu seminario eya Kitabi. Nabaasa kuba atakuzaarwa mu senta eyi ahakuba nyowe na Abedinego na Father Emmanuel twena nituruga omu senta ya Kagoto. Kwonka nawe ni mwijukuru wa senta egi. Mbwenu nobaasa kushanga embebe ekaruga aha. Mbwenu ka tumushabire nawe ngu orweto rwongyere kukura era ayeyongyere kugira ata? Okuheereza Ruhanga. Father Emmanuel ebyaitu byona nobimanya, okuzire naanye nakureeba nokura, twagyenda ahu tugyenzire okitoora okozayo, okiza oza nakutoora okotoorayo nti raba aha oraba aha, mbwenu hati noyenda nkuhe ki? Nka family noyenda tukuheereze ki ka tihaine eki twine tukuheereze ki? nituza kureeba oku twayeteerateera twahurira ngu oriyo noorunda n'oku oraatambure reero nitwe tureeba oku turaakutambuze. Mwebare munonga, mwebare kutuhurikiriza kandi Ruhanga ayongyere kubaheereza omugisha. Eh, naanayebwa nenda kusiima maama Zuura. Tumweta maama Zuura, ogwo omukyara naaruga Kiruhuura omu paarishi eya Rushere. N'obu oraabe waija wenka tinkumanya yaaba abandi bakiriho oba barari nkayo yaaba ariho we tiyaabaasa kwija. Kwonka nitwenda kusiima munonga ahabw'okuba ebintu byona ebi tuhwereire kuruga embara egyo niiwe obaire ori coordinator kandi okakikora kurungi munonga kandi Ruhanga ayongyere kukuheereza omugisha. Ky'obutungi naakwanjura. ekyo obutungi ogwe nawe namwanjura abo nabo azakiruhuura. Nebyo bigambo bingi munonga MC ba MCs mwebare kututwara omu kicweka eki, Vanancio webare kusiga ha ishomero okaija aha na Oliver nikyo kimwe eeh nimwe mwaba mwafiire munyete. Mwebare.